Үтүө күнүнэн мин буллаана Иннокентий Урисов диэммин бэйэм Амма улууһун Амма нэһилиэгин төрүттээх. бэйэм бэйэм идэм буллаҕына филологическай факультеты бүтэрбитим идэбинэн була пиарщик онно бу оны бэйэм идэбинэн чейин эттэххин хаһан үлэлээбэт аҕам биирдэ час үөрэхпин бүтэрэн бараммын эргэ үбай фотоаппарат атаспытын биллэриинэн уонна хаартыска түһэриинэн уонна видео устунан жарыгыран саҕалаабытым онон дьарыгыраммын улахан биир баҕа санаам диэн туох этэ киинэ киинэ тугар эйгэтэр үлэхм баарыт кинооператор булуохм баарыт ол оннук сыйа баайа көрсөммүн билсэммин хасты киинэ бырайыккабыл киинэ уже үллеежабы билим була бээн бэбэр үллейбин ол нина буллааны бу саха көрдөрө итинер компания режиссерын үллээбитим ол кэнниттэн буллаана филармония Якутии медиа дьыалар үлэлээбитим как оператор, видеомонтажер. Уонна ол быыһыгар да быстах үлэлэр эмиэ элбэхтэрэ. Бэйэм була билин ыалбын, икки кыыс оҕолоохпун. Кэргэним буолана шеф буолар. Бэйэбитин бэйэбитин да көстөрө була аабыт сиһин курдук. Вот. Төрөппүттэрим була ийем була Жукуска куоракка учителынан үлэлиир.

күннээҕи дьарыгым буоллаҕына билигин буоллаҕына биһи бу кыра кэрчиктээх тэттик видеолары устабыт ол идеята ол идеята уода идеята төрүттүүбүт хайдах темалаах устарбытын токуйдубут оннуттан бу киинэбит тахсыбыт буолан дим боллаҕына элбэх рекламанан дьарыктанабыт бэм буллаҕына оскуоланы бүтөрөппөт ыла мастарынан дьарктанбытым күстээктик бу туохха диэтиази тиийэ гамма диэтиази бээтин көрүҥэ күрэҕэр кыттыбатаҕым отборочный тур ааспатаҕым диэххэ устудьуон бириэмэр буоллаҕына тыынан дьарыктаммытым плаванияны үс сыл уонна уонна билиҥҥээҕи диэри тон улахан дьарык буох бэйэбитин көстөр быһаах хөвдүүр спордун буоллаҕына бокс оҕо даппыттан боксу сэргиибин көрөбүн сөбүлүүбүн уонна оҕо даппытынан биһиэхэ

продюсерство үтүн дьарыгырар этэ мин буланы били операторскай бөлөххө бар художник по свету онтон билсэн саҕалаан биир сайын биир бырайыак кэнниттэн Алексейга булан бэм таах көннөрү эриддим ол время буллаана Алексей боллаана доҕорун оскуолалыын

Биһи бу эмиэ биир чугас дьүөгэбит, доҕорбут буолар. Биһи бу көрдөөх кэрчик видеоларбыт буоллаҕына бу интернет ситимигэр барытыгар тахаллар. Идеяны биэрээччи бары холобура биир асырда холобура Алексей Ариев маннык наши случай случай иһиттим диир холобура маннык идеялаахпын диир холобура ону хайыбыт да устан маннык буду идеялаах темалаах устан хаалыах устан көрөбүт да диир холобура ну көрсөбүт көрсөн баран маннык гыныахха ол быһа мин тугу тыллары этэбин лиза пар болан лиза этер холобура дьахтар оборона ньуга ырахан эбит тояқынан биир бу коллегаларым биир бииргэ үлэлиир артыстарым була этеллер холобура маннык обора ки мээнэ кыйын уйуммат дииллер холобура уонна бу биир тылын тахана улахан үлэтин үлэтин тахсар

Тонтон таҕыстаҕа дьахалылар төрүттэммит. Үчүгэйдик куһааннык куһааннык сыаныспаппын. Тойоқына хаччы киллэрэн үлэлиир буоллаам реклама устабыт онон бир ол үлэ кудук сыһаннаабын дьахтар обурун ньурга устуктара диэн как туга уступ буллаады дьоҥҥо били

Симелыылар дуу, бэйэлэр артыыстыылар дуу диэхпэр диэри, тоyokana холлор уусаҕа уусанан хааман истэхпинэ ким эрэ подружкалыы түһэр уонна тетя Зина привет дииллэр. Оннук орто хаастаах холлоро тетя. Онна здравствуйте диир буоллаҕа. Ону дьиннээхти тетя ханыылар бит ороҕороттор. Бары миэнин артыыстылары олоба хайдахтар билбэтин. А так Сыһыаннара үчүгэй. Быра холобура ол социальный сеть быһыгар имбир туох хааларалар дьа холобура били комментарийдер хааларалар дьа. Ону улахан туох да сыһа туох да куһааны истибэтээм холобура. Кэргэним булааны критик бастыгып ханаткам диэн курдук балалах. Оны көрүн маны тиеме маны дие эбетер маны туттума маны каптыма диэн кутетер. Онна оту чөчеки чөчеки билер булла. Ол иһин истэбин Чугас доҕотторум уонна бу бырааттарым да диэхпин сөп, аҕам да буолдун, убайдарым да буоллуннар холобура сыаналыыллар, убаастыыллар диэхпин сөп уонна оннук куһаҕан тылы мээнэ аҕарбаттар. Бии булла бу гастролынан ырыттыбыт. Ол были илин эҥэр устун ырыттыбыт бастаан сыдьыыппыт, онтон булан бу бүлүү эҥэр устун сыдьыыппыт. Холобура

подписчиктарбыт сүбэлээн амалаан биэрбиттэрэ комментарийга бастаан үлэлэлэр были кинита кинин тоҕустубаккытый диэте хаҕаламмыта Оны кырдьык таана лөх паки уридда кинита устун кинита устун сериалы устун полнометражный художественный кинита устун баһаалыста наһаа үчүгэй буолуо этэ диэн буолда ону Алексей продюсер киһи быһыытынан тутанна раз ылынна уонна меха было предложение этэ кинита усту хайын буолда он мен сразу баһаар сөбүлэспэтин

Элбэх кинини устубута. Эп ол иһин онтон буолдааныыбын. Ол режиссер бэйэтэ көрүүтүнэн буллаа диэн. Уонна айылҕата даҕаны баар дьоно эргэтэ да үчүгэй. Уонна сиэрэ дойдута даҕаны наһаа үчүгэй этэр. Биир ис кэриэтэ уступпут. Самый устуктара диэн оттон бэбэр туох диэн устугас көрсүбүтүм. Маны киинэбитигэр буламын гримныылар кинилэр була дия. Таҥаса пиэрэлэр

президент буоларга үлэлиэм этэ уонна муостабытын туттарын саҕалыам этэ суол оҥорторуом этэ уонна промышленнай тэрили аччатыам этэ билигин булдаҕына холобура хас биирдии эр киһи хас биирдии ыал оҕолор олохтойон олороҕуота мин буллар ситиһиим диэн мин дьиэ кэргэним буолар оҕолорум буолаллар бу кэнники уатахтарына холура мин ааппын кырдата дьахтара бэм оҕо дьамын булла мин били элбэх ыал улахан оҕотугун элбэх оҕолоох дьиэ кэргэним уапы буоламмын наар туохха таххарын э наар оҕо көрөн таххарын холура түннүгүнэн көрдөхпүнэ табарастың онньу адьа буолла манан буоллаҕына биир бырааппын булан илиибэр күтөҕүн тутабын атахпына буллаана колясканы хачайдыбыт иккис бырааппын холобура киирбитим онно наар дьиэҕэ тахан олорор үксү үгэспит киһи наар туохха айылҕа тахаччыт мэлдьи наар айылҕаны кытта талтаһабын сөбүлүүбүт постоянно ол майокко да буоллун тэллэйдээх сир астааһына да буоллун тыаҕа дьабын ордоробут. Саха сириттэн өйүппүн баҕарбаппын. Ол эрээри кылгас бириэмэҕэ сири дойдуну көрүөм көрүөм этэ диэн кинооператор булуохум баарым. Улахан баҕаһына. Чигин эттэххинэ улахан артыыс идэтин идэтигэр сылдьар тугум суох тоҕо эрэ үс тылын эттэххинэ мин булаана эйэҕэспин үтүөбүн уонна сылбын хоруппун ситиһэбин сөбүлүүбүн